û pêşniyazên ji hêla endam perleman ve jê re tê gotin motşûn. Motşûn dikare ji hêla yek endam perleman be yan jî ji hêla grûpekê ve be yan jî dikare dijî pêşniyaza hikûmetê be. Her endamekî perleman dikare pêşneyarekê ji bo guhertinekê di hundirê Swêdê bike. Dikare mesela pêşneyarekê bike bê ew kesê bi emer mezin, ew ê îxtiyar, Filan tiştî ji bo wana bike. Ew pêşniyarana salên nêzîkî sê hezar û pênc sed pêşniyarê awa tê hundirê perleman. Yan pêşniyarê şexsî ne, her endamekî perleman, yan pêşniyarê partiyê ne. Yanî partî kare bi xwe pêşniyarekê bike bi navê partiyê giştî. Ya jî hinek henin ku çend kes bevdûr dikin, şêdibêjin komîtê. Ew jî karî wan pêşniyara bikin. Piştî ew heme pêşniyar, ew nêzîkî sê hezar û pênc sed pêşniyar tên û dirê perleman, îtir wan belav dikin. Her beşek ê çi lijnê ye. Miselan girêdana wê bi siyaseta derve be, ew dibe komîta siyaseta derve. Girêdana wê bi bazara kar be, diçe lijna bazara kar. Komîta pêwendiya wê bi asayî û tiştê wilo hebe, diçe miselan wê komîtê. Duyî ca ku li ser her pêşneyarekê di hundirê her komîtakê de danûstendin dibe. Di wir de yan komîte qebûl dike yan jî dij sekine. Yanî dikaribê serê sedî not û neh neyên qebûlkirin. Ji ber gelek cara ew pêşneyarê tên, pêşneyarê ji opozîsyon tên. Îtir opozîsyon eger li ser li hev dû bikin li ser yek pêşniyarê divê nabe ew pêşniyara hanê girêdana wê bi budcê tê hebe. Eger pêşniyara wê bi budcê tê re hebe divê ew pêşniyara wan gi bi hev dûr kinin meselen opozisyonê wê wan pereyê gi meselen ev pêşniyar teklîf dike wê ji kû de rajêne ji cîkî dîtir rajêne heta wê pêşniyara bicirxîne. Ji ber wê yekê Komîte biryara xwe li ser heme pêşniyara dide. Pazdeh lijnê perlemanî hene. Îtir ew pazdeh lijne li gor ew pêşniyarê hatine şwana, biryara xwe didin. Piştî biryara xwe dan dengdan ser dibe di hundirê komîtê de. Wexta piranî ne li gel wê pêşniyarê be, ew ew piraniya hanê tê qebûlkirin bi senf pêşniyarane wê bê hilbijartin dengdan ser tune. Înca berîk dengdan di hundirê perleman de li ser bibe, dîskûsyon di hundirê perleman de li ser wî tiştê hanê dibe. Misal mîsala Helepça karin bêjin. Helepça wekû genocide bê naskirin, pêşneyar ji partiya çep hat, ji partiya sosyal demokrat hat, ji partiya sewz hat. Ew pêşniyar hat hundirê komîta siyaseta derve. Di hundirê komîteyê de gelek danûstendin bûn. Her heşt partiyê di hundirê komîteyê de yanî bi tevaya denga qebûl kir. Îtir wexta tiştekî awa qebûl dibe dengdan li ser hat kirin. Kesek li dij e na, kesek li dij tune. Wexta me dengdan, wexta me anî hundirê perleman û me guftûgo li ser kir û dîskûsyon kir, giş razî bûn li ser wê. Pêwîstî nekir.

Hemû pêşniyaz dihêne ji perlemanê re, tomar dibin, hemû endam perleman agadarî pêşniyazê dibin, berî ku her pêşniyazek biçe lijneya perlemanî ya pêwendîdar. Lijney perleman dawayî boçûnî pisporan li ser pêşniyarek deket. Her partiyekî siyasî ji li nav xweyan de witûwêj li ser heman pêşniyar dikin û,

Piştî ku bi piraniya dengan pêşniyaz dihête qebûlkirin, lijneya perlemanî nerîna xwe di derbarê pêşniyazê de dinivîsîne û têbîniyên opozîsyonê jî dinivîsîne û radestî civîna giştî ya perlemanê dike. Heman pêşniyar li Kobûnewê Giştî de witûwêjî li ser dekire û paşanî jî dekevête dengdana wan. Eger.

Yekek li pêşniyara here girîngekan bûdcey dewlet e. Bûdceya Swêdê ya salekê dorûbera hezar milyard kronê swêdî ye. Hikûmet pêşniyaz dike ka çiqas pere dê li çi xerc bibin. Heman demê opozîsyon jî bûdceya dewletê bi awayekî din pêşkêş dike û carine Her partiyek bi serê xwe budceyekê amade dike. Wekû hemû pêşniyarekanî dîke, pêşniyarî bûcej le sereta de deçête berdestî lîjney perlemanî û hengaw bi hengaw degate kobûnewey giştî perleman bo dengdan. Budce her payîz. Pêşniyarê hikûmetê tê pêş. Yanî anaka hevdê mehê perleman dest pê dike, vedibe hevdê meha septemberê, hejdê mehê guftûgo li ser budceta hikûmetê dibe. Lê ême mehekê zûtir, zêdetir jî ji serê meha heşta de ew partiyên ku di hikûmetê de ne, me xwe amade kiriye, me xwe hazir kiriye ji bo budcetê. Ji ber her partiyek pêşniyarê wê hene. Ew çar partiyê di hikûmetê de ew jî gelek cara hevdûr rûnên xwendina dikin li ser wan pêşniyara û wana lêkolîna dikin li ser pêşniyara dawî her çar partî digên yekê digên kompromîsekê dibe pêşniyara hikûmetê. Pêşniyara her çar partiyayê jî weçaxê endamê partiya di hundirê perleman de giş piştgirtiya wê budcetê dikin. Bûceyê dewlet li bîst û hewt cêga de dabeş dikre, bo wêne, polîs, dadga û zîndan. Beşî here zorî bûce deçêt bo şarewaniyeken. Şarewanî jî zorbeyî ew dirawane li perwerde û besalaçûan de xerç diket. Salane nêzîkî sê hezar û pênc sed pêşniyazên qanûnan têne ji Perlemana Swêdê re, lê pêşniyaza herî girîng bûceya dewletê ye. Beşê herî mezin ji budceya dewletê tê dabeşkirin ji şaredariyan re û beşê herî mezin ji parê şaredariyan têne dabeşkirin ji perwerdeyê û salmezinan re.